Babylon Empire ditso tsa teng di tlhalosa gore e ne e le gago leng Iraq today mm-hmm. o go nna le eneng ya latela o calculate le gore ke Iraq o lebile ditso tsa teng ee ditso tsa mm-hmm.
teng ee like eh, Babylon and the Tower of Babel mm. le one gape go kaiwa gore e ne e le gone ko ko go leng Iraq mm. gore Iraq e na le ditswela tse dintsi tse e leng gore go ya ka di-empire di ntse di change e hiwa le maina a harologanyeng mm. o go latela medopesia medopesia yone e ne e le ya goreng e ne e le nya medopesia e ne e le ya go leng iran today oh, okay. eh, iran o bona le ana le one e kile a nna superior power yes, yes bc yes. Mm.
so after the fall of uh, medopesia o go rise another empire e bitswa gote greece a ke re greece yone ra itse ko athens So le bone they once been super powers of the world around 300 BC. So from there ke gone go ta go raisa this Roman Empire e ne e tswa mo Europe e ne e nna e nna superior power e busela go ithelela Jesu a tsholwa bo kaisara mm. ee, ke bone ba responsible mo go bolaeng Jesu bone batho bone ba

the, the, the visual of the Bible and then o re tlotlele gore this is the way your mind takes you ga o bala bible and then nna le wena be re tlotla ga o sena nna o re bolelela about the bible is that okay uh, thank you very much all right mm. let's do that polelo ya rona ka e ntseng ka teng is totally based in the bible e bitswa gote chronology of the bible which means General Outline History of the Bible, Yone ke polelo e tabeng e re ha ditso tsa tsa tsa tsa lehatshe go tswa ko tshimologong go ithelela the day today even the future. Yaanong Baebele o simolola go e bala ko tshimologong ya go raya e re ko tshimologong Modimo wa bopa lehatshe mo malatsing a supa. Mme mo mo popo ene eo ga nna le gore ga nna le batho ba ntlha Adamo le Efa, first first male and first female. Ba bo ba bopilwe ka mmu, biblical view of man in life and death. it means the body which is the dust plus the breath which is the spirit ha di le combined e nna motho mme a di kgaogana the person is dead after death man sleeps in the grave until resurrection so re sentse re le mo bukeng ya genesis e leng gore yone e, e agilwe e le gore tota ke di-episodes told from history from biblical history yaanong di-episode tse ka ntse ka teng ga di re bolelele polelo yothe there are so many things that are omitted in this prehistory part of the bible the book of genesis so adamo le efa ke bone batho ba ntha ba go teng ba ne ba tshola caine le abele o ta bo anong re le mo go chapter four caine a bola morwarragwe e bong abele yana re tsamaya mo chapter four ya karta ba re bala so on the other topic e re bolelela gape ka the heavens according to the bible there are three heavens the first heaven being the atmosphere gona re tshelang teng ha and the trees and everyone and then the second heaven is the starry space gone ko re bonang dinaledi teng kwa dikgwedi le letsatsi that's the, the second heaven and then the third heaven that is where god dwells and it is in our minds. Jaanong mo lebopong lene le batho ba laelwa gore dithare ke tsone dijo ebile ke melemo kore go raya dilo tsotlhe tse re di jang ke dithare from the biblical perspective ga gona mo go teng sethare sa setswana e ba nwa dithare tsa setswana no dithare tsotlhe fela in general ke dijo so according to the bible ethiopia is regarded as the, the garden of eden go raya gore batho ba tholega mo mo Africa according to the Bible mme gape gate after some centuries Cain ha ta tswa ya go establisha empire ya go kwa ya establishang teng e na nna empire e neng ya itsege ka ka boikepo mme one morago ono wa baikepio o ne a helela e le gore overpowera le ha selothe e le gore batho ba end up e le gore ba nna wicked Bosula bone bo tla bong bo kaiwa ke Baebele mme ga twe Modimo a se ka a rata. Mme mo generation-eng ya batho bone bao ga bo gole motho a bitswa go twe Noa. Noa ke ene a taba Modimo a mo laela gore a age a reka jaanong kana gore a re tsamaya mo go chapter seven re tswa hela ko go chapter one re tagela le tsone di-chapter tsene tse re di isetse morago. Ga nna le nako ya morwalela wa ga Noa gone ko go teng go ne ga nyelediwa Dise di tswetse mo lehatsheng kontega ga Noa le, le, le ba lesika la gagwe. Mme a re dingwaga di seno heta, Noa a seno tswa mo arakeng le bana ba gagwe, batho ba ata gape, they multiplied. So go multiplyeng ga bone gape, kana these, these episodes Ke nako hela e telele e leng but it is just limited e crop-iwa like that. Batho ba nna bosula gape gate ba ne ha o tsamaya mo chapter 11 ya Bible e tla e bua ka the Tower of Babel ko goteng batho ba ne ba ba ga ntu e yang go rwa kolo godimo e leng gore modimo o ne a se ka rata mme gate batho ba ne ba helela ba ba bua ka dipuo tse di harologanyeng bo ba phatalala le lehatshe. So re simolola go bala dingwaga 2000 years BC. So time from here going back there e kgona gore e be e ka tswa e heta dingwaga tse dingwe tse re tla buang ka tsone. Yaanong ka gore re leka go squeeze nako re simolola ka 2000 years BC e se ka date which is generally an approximation. Around the 19th century BC ga te go bo go le Abraham a tshela. Abrahama ne e le mongwe wa batho ba go neng gote ba ne ba le loyal to God. So Abrahama a tshola ngwana wa go teng Jacob. Now we are around the 18th century BC. I mean Isaac, a tshola Isaac. Isaac a tshola Jacob. Jacob ga taba ba nna le bana ba le 12. Ba mo go bone go neng go na le o nang a bitswa gote ke Joseph. Yo go teng o ne a rekisiwa ko Egepeto gone ka dinako tsene tse. These are history books. tse di mo Baebeleng. Ga ta nako ya gore Maiseraele ba wele ka tlase ga mebuso ya, ya, ga, ya bofaro, the Pharaoh of oppression. This is around the 16, 15, 14 century BC. Mme ga te Moshe a tsholwa. Jaanong mo re tswa mo bukeng ele ya, ya Genese re tsena mo bukeng ya Exoda. Moshe a tsholwa, a kwala melao, a ntsha Maiseraele ko Egepeto, melao e e kwadilweng ke nako ya Moshe ke bo Lefitiko, bo di-Numbers, Numbers le Deuteronomy, I mean, eh, Deuteronomy, around those centuries. But after the death of Moses, Israel e be etelelwa ke Joshua. After Joshua, Israel gate e be etelelwa ke baathudi ba ba harologanyeng, the judges. Among the judges go na le onang a bitswa go te Samson, yo go teng o ne a beolwa ke mosadi, a ba lusa di-power. Ga o le motho wa Bible, you get the story. So after these judges, so among the judges go ne go na le gape le bo, bo Samuel. Samuel le ne le mongwe wa baathudi ba go teng ba ne ba sa beole meriri. go ne go na le bo Gideone gape around this time, around this century, time of the judges. Ga o bala buka yone ya di-judge you will get the whole story. So after the, the judges, maisraele gate batho pa kgosi ya bone ya ntha e bong kgosi saulo after kgosi saulo ga nna le kgosi david yo go neng go te na itse go opela thata ene go neng go te o ne a bola go liate ka seragantshwana according to the story re taela le polelo hela go tswa ko tshimologong re ntse re tsamaya le one after david Ga nna le Kgosi Solomone. Solomone ke ngwana ga Dafide, yo go ne go te o ne a le bothale bo bongwe bo bo heteletseng. Dibuka tse a di kwadileng ke bo Ecclesiastes, Moreri, le di Proverbs and Song of Solomon. Ga te ke ene gape a bo a aga Jerusalem, gone ko go lwang teng kwa these days. So after the death of Solomon, ga te Israel as a kingdom e be e divider into two kingdoms, the divided Israel kingdom, the time of the prophets and kings, from Jerusalem to Babylon. So we are from Jerusalem here, we are going there to the fall of Jerusalem. So polelo e re bolelang ditso tsa ditiragalo ke e teng mo Book of Kings. one and two, le Chronicles one and two, ditabo di re bolelela le Lamentations, ditabo di re bolelela ka tse di neng di diragala throughout this time period. So Maiseraele kana ha ba ta gololwa ke Moshe, go gate go teke batho ba e leng gore ba tshwanetse gore ba tshele ka di ten righteousness ka ene e ka iwa ka teng. So ga diragala gore Maiseraele ba taba ntse ba taba tshela according to melao ya Modimo e le tšhaba e kgethilweng ke Modimo redemption, redeemed nation. So ba tshela ka mme ga ta ga nna le gore mo dingwageng tsene tse after the death of Solomon ga te Maiseraele ba ba simolola ba kgathagela dingwao tsa merahe e mengwe e e mo tikologong e bosule ditsela tsa boikepo mme nako ene ya prophets and kings ke nako e leng gore baporofiti ba ne ba tshela bo jeremaya bo ezekiele ba ba neng ba nna ba gakolola dikgosi ka nako ene gore tshwanetse gore go boelwe ko tseleng tsa tshiamo mme ba se ka ba reetsa. Ga tla nako ya gore the kingdom ya ga Nebuchadnezzar e bitswa go ke Babylon Empire. Babylon Empire e be e raesa by then e be e topla Jerusalem ba attack-a ma-Israel ba tsaya ba bangwe dikgosi ba ba gonya matho all the brutality ba ba conquer o ba tsaya so yone kingdom ene ke yone go teng e rile e thuba Jerusalem around 587 BC E be ba tsaya Maiseraele le makolwane, makolwane ba tshwana bo Shadrack le bo Mishack le bo Abednego, you remember the story, ba go teng ba ne ba tsenngwa mo melelong ba sa swe, ba diriwa dilo tse, ba tsenngwa mo dikgomong mo ditaung di sa ba je, all those stories. So after the fall of this kingdom yone ya ga Nebuchadnezzar, Babylon Empire, e leng gore go kaiwa ga e ne e le ko go bitswang gote Iraq. today, Iraq, ke gone ko go neng go le Babylon Empire, ebile gape ke gone ko go neng go le the Tower of Babel. After the fall of this kingdom, ga te ga riser another kingdom. So these animals you see, ke prophecy ya ga Daniel mo chapter 7. Prophecy e ka ntseng ka teng ga te ne e kaya the rising and falling of empires. Yaanong se se diragalang ke gore

around three hundred, two hundred e bitswa gote ke Greece. So Greece le yone e kile ya nna super power some time long time before Christ. So ha Greece e wa e bo go raesa another empire e bitswa gote ke Roman Empire. Roman Empire, Roman Empire ke yone e be go raya gore e ta e busa throughout this time go ithelela Jesu a tshola. Ha Jesu a tshola go raya gore re tswa mo dingwageng tsa BC se re di balang go tswa ha rako. Ha Jesu a tsholang teng re simolola AD teng, AD one. a le 33 a krusifaiwa AD 33. Dibuka tse dintsi tsa New Testament di kwadilwe around this time period ya bohelo e le yone ya Revelation around AD 95 after Christ AD 100 dingwaga tse tsamaya AD 200 300 around this centuries Roman Empire as a strong empire a te e simolola go divide yaanong is a political empire it divides divided Roman Empire throughout this period. Yaanong ka gore it was a political empire, ga nna le gore yaanong kana Jesu o ne a togetse mothala. Batho ba ba neng ba followa Jesu, system e e busang by then e batla go ba tsenya mo folding, e batla go ba conquer. Ke gone go go raya gore around this time ga to go riser a superior power e bitswa gote ke Roman Catholic. So Roman Catholic e raesa from Roman Empire. So Roman Catholic gate ke yone e beta e busa lehase throughout nako e bitswang gote ke the dark ages or the middle ages in the history of the world around 600 700 800 900 1000 1100 so this is africa before colonialism or even before scramble for africa some major settlements around 800 to 1600 wa bona africa You see Africa ne go sena bo Botswana go sena di border-ra, di border-ra tse di kile tsa tsa tsa dirwa ke the divided Roman Empire. So Catholic ya tla e busa le hase through out this century called the dark ages, fifteenth century, sixteenth century, seventeenth century, around seventeen ninety eight Roman Catholic e be e wa as a super power. But by then there was another super power arising called America. So America e be nna yone superior power e risang throughout the 19th century. So during the 19th century ga nna le the first world war and the second world war, 19th century, e ntse le America until the date today. So our date today is 2026. Gona mebala e emang teng is our time. our date to the, our generation of which we are heading to the end of time go ntse go le go nako ya gore king nebukadnezar a tshware maiseraele bo, bo, bo shadrake le bo mmishaka gate kgosi eo na lora toro e e leng statue e teng mo daniel chapter 2 so statue se le le gore thogo a sone ke gold mageta ke silver mpa ke bronze iron iron mixed with clay so go raya gore Kgosi ya ka lo rile toro e ne o tlhoka gore a tlhalosetswe toro e le gore e ne e raya eng e bua ka ga eng. A bitsa batho bothe, dingaka le baloi ba gore ba tlo tlhalosa bothe ba palelwa. Go ithelela Daniele yolo a Moiseraele ke ene a ba tao tlhalosetsa kgosi gore, Kgosi kana akere bone ke makgoba a nako e? Kgosi tse Modimo a neng a go se go supetsa mo torong yago. e ne e le what shall come to pass in the future. So according to the statue, that gold statue, I mean that gold head you saw on the statue, it symbolizes your empire, which is Babylon Empire. Go tana le mebuso e mengwe gape after your kingdom. Okay, fine. Ga ta ga raisa Medo-Persia. Medo-Persia e betsa symbol ya silver ga ra e sa greece greece e be e tsaya symbol ya bronze ga ra e sa roman empire roman empire e be e tsaya symbol ya iron ko bohelelong kwa roman empire ke ile after crucifixion ra e bona ya divider into different kingdoms ko menwaneng ko the two So go divider mole ke gate is iron mixed with clay, which means the empire ko bohelelong ko it is going to be partly strong, partly weak. So mo motsamayong wa nako Roman Empire ha e divider during the centuries, the third century, the fourth century until the 15th century. Ya isupa e le strong ka Roman Catholic. So Roman Catholic e nna the strength, the iron part of the statue, the feet. So Roman Catholic ya ta e le superior power throughout this time. Ha ya go wa bogora e sa America. America e be nna the the iron part of the statue the strength of roman empire so yaanong ka ntseng ka teng e ne e re ga ntse a lebile statue sele ga iragala gore mo diponatshegolong tsa gagwe lentswe la ta le tswa koo la petsa statue sele sa la sethuba this is daniel chapter 2 ka e bala yaanong tlhaloso ya teng ya nna gore e tla re ko bokhutlong ja di ja di magosi yao those empires Mmuso wa Modimo o thata. Mmuso wa Modimo o kaiwa e le lentswe le le tau le le thuba statue . Jaanong ka go ntseng ka teng ka gore we have already covered all these empires in history, our generation today re mo ko menwaneng ko, iron mixed with clay. This empire ga e divide-a ke yone e tsetseng bo

the divided Roman Empire, of which for this prophecy ya Daniel chapter 2 to be complete, ko re lentswe le le letele thube statues, mo go rang gore go tswa ha go ya ko go thubeng statue, is the same period from our date today to the end of time. Also in the picture, ga o lebelela gape ko backgrounding kwa o tla bona go na le leitho le e leng gore le coverile the whole background so This one symbolizes gore whatever happened or can happen is recorded. Hela ka go tile gore batho re a go atholwa ka ditiro tsa rona gore sengwe le sengwe se o se dirang every minute every hour every second every move is recorded this picture so okay fine this picture here is, is the, the world today as we know it ga go leng dintwa malwetse everything all the ailments bosula bothe mme solution ya bosula bo bothe bo ke total destruction bosula bo bothe ke raya gothe le radio activity dilo tsothela tse ditabong di kgotsa tse lehatsheng ko re dilo tsothela mathoko othe a re a itseng a tsatsi leno a under this picture

o godile o fila gore sengwe sengwe se se bua se se mo baebeleng se botlhokwa ebile gape kgante lo ne o ntlhalosetsa gore kana dibuka tsa mo baebeleng go na le historical books go na le literature and prophecy so take me just from where you started with this and let's get into the the nitty gritty of the bible mm -hmm. ee gone ka ntseng ka teng ke motho e leng gore o goleng game ke mm. motho e ke rata go bala dibuka mm. buka nngwe le nngwe yala ke a bala mm. di-picture ke na ke na le those visions those ideas those mm. imagination no ga o bala your imagination yana ke bala yana buka nngwe le nngwe la ke imagine ha e le gore kana ke bala buka ya marato hela e le gore di ya tekeng di novel tsa marato ke na le imagination no mm, di mm. thunya all those beautiful mountains and stuff mm. so yang le ba e be le lone e ne e ra ke ta ke e balebe ke nna ke telo ke tsone those pictures mm. tse e leng gore ko morago ke ne ka lela ke di-compiler ke be ke ira what we call chronology of the bible gape mo motsamao wa nako go leng amene ke ira gape le history mm. and mo historyng e re ne re ira ko sekolong e ne e sena kore a ke re ngwe ne o ka itlhela ngwe re rutwa ka from 18 century ngwe 17 century mm. mme re sa bolelele gore di-century tse go tswa ko moragorago kwa go e mm. jaanong ke gone mo e rileng ko morago e ke kgona go lema gore okay Go raya di-century tse di tswang mo baebeleng ka gore ke ne ka felelela ke tlhaloganya gore the present era is calculated to begin with the birth of Christ in A_D one mme fela nako tse tsotlhe ne ke sa itse fela gore ga ke ntse ke re go nineteen ninety five dingwaga tse ke sa itse gore ke bala dingwaga tse nna ke ntse ke sa itse gore ee mme ebile o ka batho ba bantsi a re itse gore re bala dingwaga tse so go nang yana twenty twenty six AD. Eh, 2026 AD. AD. Eh, e le dingwaga tse di salang di 2000 simolola. years after the death of Eh, Christ. eh, Eh. a mare ka rena o crucifilwe ka ad 33 go ya ka ditso Eh, mme nako ya heta go ithelela the date today ad 2026 Eh, Go na le a couple of things that I didn't understand about what you said. I think um, one of them has to do with kgang ya gore

jaaka ke ne ke bua kere gone mo a kere bible ke compilation ya ya ya ya dibuka mm. mo teng mo le go na le dibuka tsa history mm. the history books there mm. there is wisdom literature yone bo dipesalema le bo di-proverbs le bo song of ecclesiastes eh. eh.
bo go na le dibuka tsa prophecy tsone tsa bo ezekiele bo jeremiah go na le biography ya ga jesu yone e buang ke bo matayo le bo luke ba bangwe mm-hmm. ke dibuka tse di harologanyeng mm. ee so yaanong ditso tse tsotlhe tse di teng gone mo mo baebeleng mm-hmm. yaanong ga re se re tao tsena mo gone kgang ya the rising and falling of empires from from babylon empire babylon empire ditso tsa teng di tlhalosa gore e ne e le ga go leng iraq today mm-hmm. go nna le e neng ya latela o calculate le gore ke iraq o lebile ditso tsa teng ee ditso tsa mm-hmm. teng ee like eh, babylon and the tower of babel mm. le one gape go kaiwa gore e ne e le gone ko ko go leng Iraq mm. gore Iraq e na le ditswela tse dintsi tse e leng gore go ya ka di-empire di ntse di change e hiwa le maina a harologanye mm. o go latela medopesia medopesia yone e ne e le ya gore e ne e le nya medopesia e ne e le ya go leng iran today oh, okay. eh, iran o bona e le ana le one e kile a nna superior power yes, yes bc yes. Mm. so after the fall of uh, medopesia o go rise another empire e bitswa gote greece a ke re greece yone ra itse ko athens So le bone they once been super powers of the world around 300 BC. So from there ke gone go ta go raisa this Roman Empire e ne e tswa mo Europe e ne e nna e nna superior power e busela go ithelela Jesu a tsholwa bo kaisara ee ke bone ba responsible mo go bolaeng Jesu bone batho bone ba ao Ee, bokaisa bokaisa.
nna ke a tla go itse gore tsaya kae bosupi boo nya ke re ke gore a ke re go mo Bi- mo baebeleng kana ke bua ka polelo tsa baebele a se gore ke kgang ya gore kana ke a itirela story Ee, it's no made up story ke kgang tsa baebele hela ka ntse e i'm tata. definitely gonna wanna sit down So- with you to Eh, eh gore o ntlhalosetse gore ga o bona fa yana a ke re gape ka ne anong mo gongwe uh, you know the proverbs and stuff that i use sometimes you can't get to the bottom of what is actually being said mo di- mo in di-proverbs Eh, ke Mo ra- di-proverbs kana di-thabalets, Eh, I akere mo mean, in di-wisdom terms tse. of parables. Eh, di-parable Eh. okay eh, di-parable tsone di mo di-prophecy Eh, gantsi bone bo eh, revelation exactly, and that's mme why ebile I gape would- ka ntseng ka teng di-parable tse sothe tse baebele gape ke yone gape e boa e ntse e di- e di- e di tlhalosa gore di rae Eh. like gongwe go buiwa ka di-beasts Eh, wa bona ya boa gape baebele e tlhalosa gore no these beasts are kingdoms Wa bona? Aha. Eh, kana ngwe e bua ka the horns Eh. the horns o ithaa gore ke tsone le ntse lo ke ke di-kingdoms ya thalosa gape gone

So, present day, so when they say, because I, I remember watching something that said, present day, I think it was Egypt that they were referring to, because Egypt is in the Bible, and they were saying, present day Egypt is not Egypt in the Bible. What, what is your take on that? go ya ka nna egypt has always been egypt okay so it is present day eh, egypt eh, is the eh, same meela meela ditso ka di kang ka teng ga se gore go ne go tshela the arabs there mm.
no go tshela bo mang ko ra ka la tlhoko hela

le bone batho ba sula ba ntse ba ira bo bo bo bo Adamo le Eva ba makgowa yeah
so that, that okay so uh, let me ask you this i've also heard about black jews what's your take on that are, are jewish people black people ke sone se ke reng ancient people mm. the hebrews and all the like

Go tswa mo mo crucifixion ya Jesu go ne go na le moporofeti a bitswa gote John ene o kwadileng buka ya Revelation yes around AD 95 mm-hmm. a le mo toronkong so yaanong ka go tlhalosang ka teng ene mo diponatshegolong tsa go ya ka Revelation 13 ene o ne a bona the two beasts mm. a kry-a kolo gore Daniel re ne re ro bonye di-beasts those kingdoms mm. yaanong after crucifixion

E be nna strong throughout a time called the dark ages from mm. the fifth century until the seventeenth century mm. ne go busa roman catholic mm-hmm. ebile gape kana ke go ya ka ditso ke bona gape ba ba responsible around the three twenty one three twenty five there o constantine ke bona ba ba responsible go change di-commandments ngwe ba dira gore

this is the last empire mm. america e leng mm. gore e sela ka e rise from the 17th century until this time gompieko kana america is the superior power of the world mm. and is the last kingdom to be ruling the, the world mm. e eh, go ra reyang o gompiekong re emetse mmuso wa wa modimo kore not in thy kingdom come mm. we've been under these kingdoms of mankind tsone tse tsa brutality and the kingdom that is coming ke yone e, e, e, e re gololang mo bokgobeng re le batho ba modimo because go ya gape le ka seporofeto sa amos go na le ga go mentionwang gore the, Israel, the israelites and the ethiopians they are one people mm. kore the ethiopians ke leina la maaforika la the ancient name of the africans re ne re bitswa the ethiopians long before re le setšhaba se e leng gore we are the redeemed nation of god Ee. mme hela mera e ne yone e ke buang ka yone ene ya brutality ya bokgoba e leng gore they were to rule over us and oppress us ke bone ba tlileng ba ta ba ba re kgatampola if you remember the days of slavery colonialism white supremacy mathoko otlhe ela ba itseng le tsone le tsone le gone bo go merafe ene ela ka gompieko e le bone ba ba responsible go ira melemo a ke raya ba ba ira melemo ba batla go test-a ba test-a ka rona gore e bereka yang e ka bereka go le kae ee jaanong re mo go tsone dingwaga tsone tseo tsa gore jaanong. go ya ka seporofeto sa ga daniel re ko bohelelong jwa stage hmm. re emetse bogosi ja modimo jaanong in, in, this, in this 19th century a kere gore gore go ne go na le mo matayo 24 ga ba ba botsang jeso gore ta re nako ya char ta bonang hmm. a bo go tlhalosiwa ka dintwa eng dikgwebelo go tsetsotshetse so jaanong dintwa tsene tse example ya te e simologa gape dintwa tsone di ntse di le teng mme e simologile thata go tata go simolola go mentionante gote ke the first world war and the second world war that is in the 19th century mm. so anhu kaari naye rusoma the second world war ka 1945 we are heading to the third world war third world war ke yone yang go tisa lehatshe ko bokhutong gore go tsena anong dikatholo tsa modimo go ya ka ga baebele e kang ka teng It's so interesting because I've read the Bible and there are certain things you're saying that I'm like, what are you talking about? Mm. Eh, eh. in my Bible. And that's why I was saying to you,

a ke ka ke ka ke tlhalosang baebele ka teng a ke rona ke e tlhalosa from the chronological perspective batho ba le bantsi o ka re they cannot comprehend ee bone ba batla gone mo plus gape ebile a ke re go nna le sone sekeresete se se salang se simolotswe ke bone bo mopapa around the fifth, fifth century gona go ta bo constantine the rise of catholic ke bone ba batla ba introduce this modern type of christianity yone e re e tshelang gompieko e leng gore e kgakala thata le ditiragalo is very very fara kore ke bone mo go teng ba le bantsintsi ba ba reng Morena, Morena, ga se gore ba tla bona bogosi jwa legodimo. There are so many churches mo lehatsheng. tse e leng gore- eh, iketle pele so uh, you mentioned gore bo constantine were the ones responsible go change christianity and ba changile a couple of fundamentals there i've also heard gore they changed the bible that they removed some books Is that the case? Ee, that is the case. Ethiopian Bible e leng gore e kaiwa e le the oldest e sentse e na le dibuka tse dingwe gape tse dintsi tse di sa ntshiwe ka dibuka tsa bone ka re di eighty eight mme tse re dirisang gompieko di na le sixty six ee yone fela yone throughout the years bible e ntse e ta e nna e editiwa e re mongwe mongwe o edita dilo tsa bo go thabolola from a certain language to modern language ga nngwe go na le ele ya bo ya bo ya sixteen century yone ya bo king james bo thou e go nna le gore anong e tshwanetse gore e tlhabololo gongwe e latele teme ya rona ya gompieko e re ka e tlhaloganya go dira tsone bo di-good news mme fela tsone dibuka tsene tseo tse di ntshitsweng le tsone they are very very important ka gore di na le di na le some other episodes tse e leng gore ga re di ithele ko ko baebeleng e re e tshwereng like yone the book of jubilees the Tabernacles ke dibuka tse e leng gore di kgona go tlhalosa gore um Cain ha a tswa mo lwapeng o ne a tsaya kgaitsadi ba ya go establish empire ya bone koo ga bona gore ke dilo tse di seyo mo mo baebeleng e re e tshwereng mme mo bukeng e nngwe e le teng a bona. Go na le mongwe gape o re go nna le gore baengele ba kgathagela basadi bo ba tshola bana le basadi the fallen angels eh, that's there eh, though in Genesis eh, bana ba teng ke bone ba go neng o te ke bodimo ba ba neng ba le abnormal ba gola ba nna ba tona tona
appetite ya bone le one e heteletse ba ja sengwe le sengwe ba ja kgante le ba ja leruo kgante le ba ja batho kgante ne ba ja batho eh ba ja batho ba morwa la e tata yana kana ke gore ke ya go nyelediwa tsone diemo tsene tse mm. eh But yeah, they do talk about that in the mm. Bible though, don't they? Eh, eh, yeah, mm. mention Bible ena le hinti hinti mm. hinti. Ne e se gore go tabo go tsa polelo yo thela. So ya ka ke botsa di kereke tsa malatsing a uh, ga tekeng ba kereke le ba Kriste ba malatsing ana when they listen to you and what you're saying, how do they take it? ke ipotsa gore ke eng ba sa comprehend ka gore nna ke tsa gore ke bua sone se se mo baebeleng mm. ee Ga ba sa ke tsa gore ebe se tsela mindset ela ka gore tota go sala go establish you this kind imagine yo sala ka this system ya worship e establish in the fifth century mm. ga nna le the dark ages kana dark ages ne re ke yone nako e leng gore le baebele ka boyone ela e ne e nyelediwa mm. ba bona le bapela ba ba buang ka modimo ela ba tshwanela ke gore ba ye dikgogometsong ba ya go iphitha ko magageng gone ko bo ethiopia ko ba ne ba siya ka information e vital ka gore after crucifixion ya jeso gone ko jerusalem ka gona ga nna le brutality ele e tshwaetseng ya motho mongwe le mongwe yo ithang a re o dumela se jeso a se bua bone bo stephen ba goneng gote ba ne ba kgopotediwa ka matapa so batho ba ba siela ba ba pothologa ba pothologa ba siya ka tumelo ya bone le sepela se ba ka se preservang se se vital ba siela mo dikgogometsong tsa lefatshe ba tshaba brutality ya the roman empire e neng e busa by then

How you're interpreting some of these things, because it's taken me so long to know some of them, but you seem to just have read it once. How many times have you read the Bible, by the way? Can I get there five years?
Can see ke ke ke ira hone ke bala. Tota bile sore ke bala one Bible ela ele nosi ke bala hape le secular knowledge. Le one Bible e ne re tshwere e nyenyane wa ba. Mm. That one is just the handbook. na le baebele ele e tona e kana e na le dictionary mo teng e na le di-history tsotlhe sengwe le sengwe di-interpretation tsa maina gothe sengwe le sengwe ee so those are the bibles that you've read ee okay e teng baebele le tona e tshwereng sengwe le sengwe teng okay e ka bolelang dilo tsotlhe tota ebile ka ntseng ka teng baebele hela yone ka ntseng ka teng from genesis to revelation e describe or e portray how we should fulfill the ten commandments e le gore the ten commandments gate ke yone a way of living that's righteousness

Go na le App gape le yone re a buisana le ha e le gore kana ke dikereke o batla gore re tle re tseye dikgang re bue re reng tota ebile gape nna go ya nka me le nako ha ke santse ke dira this thing ne ke na le toro fela ya go bona ngwe le ko dikweleng go rutiwa tota ka gore ke a itse gore gape kana this kind of education is not just confined to this country is international. So se ke buang ka sone fale se raya mo China, se raya mo Kula, se raya mo kae, se raya continent nngwe le nngwe fela. Yabona? Hey, ka we talking of the same universe, same world, same earth. E leng gore bokhuto ja yone bo raya rona rotlhe. Ka re tota bana hela yone dinako tsone di a supa gore we are in the last days. Yeah. Hey, we are heading to the third world war. One way or the other. Hmm. So you're saying that's inevitable. Yeah. We are going to go to war. We, obvious. Hmm.
We are heading there. Hmm. Eh, can I agree this world war? Ke yone clash ya the giants mm. america e tabe le mo defending superiority ya yone mm. ene ba bangwe le bone ba ba risang other super powers tse di tshwanang bo china bo russia le tsone kana di na le di leng teng mm. so go raya gore anong go ya go lwa yang nto e nngwe e terrible ya di-nuclear mm. ene nuclear kana e e dileng teng ya gona sepe se se tshela and then in the heat of the war mm. that is when now a so-called asteroid daniel chapter 2 the asteroid will collide with the earth mm. it will be the end of the chapter e go ra rang re ta gore dule mo senameng a ke ranong hmm. re le mo semoweng kana ke re kganya teng ke bona gore ya ka re le gana kana ke re dilo tsothela tse di mo legatsheng go ya ka baebele di tswa mo mmung hmm, sengwe le sengwe se tswa mo mmung a ke eng a ke motho a ke phologolo a ke building a